Ne nyako ni ibro kiro gira gik manono go dhi los wiye ot kocha. Alago to ya kan. Dongo oko ka mo ninga los. Awacho ni dhi los wiye ot kocha. Ok ibede nyako moro ma wiye tiyo. Ok ni sama koka biro ni koka ing'e ting'ori ni tang'o ne ji tach mondo ane. Mae. Mano kanya wuok e pii. Mae kicha.

Iwacho nang'o? Abedi kama gima iloso ma, ma iloso nyawa giri. Arito in dhaka ilagani kar mondo iwuogi manyo chiemo kaka joweteni manyo. Onge. Onge madwa dhi manye me bidwa miya kisran mang'eny. pile pile abedo niya pile pile iwinjo gini pile pile nyawa gini awuok adhi tich akelo gimoro in in kare i- Koro ma iwuok idhi kanye? Adhi e job. Idhi e job. Eh. Sani e gima niloso ne wiyi. Eh. Ema omiyi ne Facebook. E Facebook na onge nang'iyo wiya kaka los. Ikoni idhi e job koso en nang'o nyaka? Adhi e job. Idhi tich. Eh. Bang' duogo odhiambo. So adhi duogo. Ibiro duogo. Adhi duogo godhiambo. Haya. Sawa, kare dhi e jobwa. Dhi e jobwa ng'iyo ri ibiro deko. ya joma minegi magi akia gima chieng' natim go adonj nayo gire Iwacho nang'o jiwa? dakong Amedi mar adi? Wachan. Amedi marom nade? da mar nde Mar nde. mar nde Aya. Koro- Koro pim nani? Magire. Wachane. Wachane osiep. Nani ya? Eh. To kipim, Okay. okay, this is the main point here. Magire. Koro nyawagiri nyawagiri to kidwar nyisa the main point. Winjo. Brasil. Brasil. Ka? Ya, to kiwuo yawa, dong ng'e ni sa adhi yawa. Meda kong. An gi pesa ni adi? Dong gin gi pesa na siling mia. Meda kong. Mm. Amedi marom nade?

Iwacho na. Gire. Eh. Wet domno. An gi pesa ni. Dong gin gi pesa na siling mia adek gi piero abich. Kori kori wacho na. Mia ne pesa du. Ne, mia pesa. Mia siling mia adek gi piero abich ka. Ok akwal, yanyisi adieri. Donga kunga olo ni kong piero abich. Mar ariyo achaka olo ni kong siling mia adek. Mano pesa, dong siling mia adek gi piero abich. Mia ba. Apa sana.

Ok ochuni nade donge mano goli dalani? Ng'ato biro madho konga to onge pesa. Koro magi dawa. Odindoni jema mera mera ya. Omu odindoni. Dhako kaka nyocha owuok. Wacha ng'owu ndong' ndong'. Bel moyo. Magi to koro odindo odindo ni to magi to koro ya kure wamonde dala na sani. Wacha ng'owu Tich ndong'. made dhako timo, dhako wuok no dhi kwe. Kal moyo kucho diya. Ana go ija kongo ni. Bano rea kucho. Iwe luo badhalana. Niji pile pile okedo mane ya jokongo. Jakongo ni jakongo ni wacha ni akawa kura wene akawa bela mo ne akuru wenja. Koso de beni benda ma yocha keto ja nyawa gire pok no golo wenja mo bateka. Konga kijana konga bia rera koza konga donje ni video wake. Odi. Konga donje ni video wake.

Nama chwani kanya winj go e ya ni to kariera na dwa dhi but ko be jukoni. To ei kanya gire to. Yei. Thank you sema gino. Machwani. Sawa. Uriyo nade ka? Ariyo maber. Uriyo maber. Eh, Eh, Oh. Ya- Ojua ojualo eh, baba. intie. Penja neno. Aneni. Aol ni mara. Idaolo na. Eh, Eh. Gik ma kech gi to kaero tiyo go dong gidhi mera ndi. okiero tiyo go. Eh, to kaero tiyo go. Onyalo weyo piny ataro. Ng'eni ma achwaka gi ok goga ji piny ahinya. Oh. Agira to kana kanyalo tiyo gi mano. Kane dwara duong' chieng' machielo. Sawa. Hey. Koro wajana med mara. Agire. Eh.

omera sasa mae kuru mana jakong'oni wacho ni awene winy chamo bel ma bong'e anyasachie bang'e apogoyo